Öňem bir patyşa wezirinden, Näme üçindir meň hemme zadym barym bolsa, men durmuşdan lezzet alyp ýaşap bilemok, men bagt duýamok. Emma meň bagbanym bar, üýtgeşik zadam ýok welin, hemişe durmuşdan lezzetli, bagtly ýaşaýar. Sebäbi nämedekä diýip sorapdyr. Onda weziri, Patyşahym, togsan dokuz we diýen düzgüni düşündirmäge rugsat ediň diýip, Patyşa ýüzlenipdir. Patyşa-da bar görkez näme zat olyň diýipdir. Onda weziri togsan dokuz tyllany alypdyrdy bir haltajyga salyp, haltajygyň daşynda-da ýüz tylla bar diýip ýazyp, ýaňky bagbanyň öýüniň gapysynyň agzynda gizlinlikde goýup gaýdypdyr. Patyşa bilen wezirem bagbanyň öýüne gelmeli wagtynda muny daşdan synlap durupdyrlar. Bagban işden öýüne gelse, çagalary, Ine, gapyň agzynda ýüz tylla goýup gidipdirler diýip, ýaňky bagbana beripdirler. Bulam begenjinden ýaňa ýylgyryp, ýaňky ýüz tyllany açyp, sanamaga başlapdyr. Sanap görse, içinden togsan dokuz tylla bar diýýär. Onda ýalňyş sanaýdymmykam diýip, iki-üç gezek täzeden gaýtalap sanapdyr. Ýöne barybir togsan dokuz tylla çykypdyr. Onda öýündäkilerden sorapdyr, Bir tyllasyny aldyňyzmy meň elmäkämde? Çagalaram, Ýok, biz degemzok, ellämzok diýipdirler. Onda ýaňky bagbanyň ýüzünde dörän ýylgyryş şol bir tyllanyň ýoklugyna göz ýetirenden soň nam-nyşan galmandyr. Ýylgyryş ýüzünden ýitipdir. Gama batypdyr. Şonda muny daşdan synlap duran wezirem patyşaha ýüzlenipdir. Görýäňizmi, patyşahym? Eger-de siz özüňizde bar zat däl-de, ýok zat barada pikirlenseňiz, şonça-da durmuşa bolan lezzetiňiz gaçar, bagtly ýaşap bilmersiňiz. Emma ýok zadyňyz däl-de, bar zadyňyz barada pikirlenseňiz, Onda siz durmuşdan hakyky lezzeti duýup bilersiňiz diýipdir. Netijäni özüň çykar. Öňem bir gurply adam ýolda gidip barýarka, musordan zat çöpläp ýören birini görüp, Bolsa-da men-ä garyp däl diýip, Hudaýa şükür edipdir. Ýaňky garyp adamam ýolda kemakyl birini görüpdir-de, Garybam bolsam, aklym-a ýerinde diýip, Hudaýa şükür edipdir. Ýaňky kemakyl adamam ýolda Tiz kömege münjek bolup duran bir hassany görüp, aklym kemrägem bolsa, janym-a sag diýip Hudaýa şükür edipdir. Ýaňky hassa-da hassahana barandan soň jan beren birini görüp, Janym sag bolmasa-da, heniz men diri diýip, olam Hudaýa şükür edipdir. Netijäni özüň çykar. Öňem bir obada içinde ýüz sany aýna bir-birine bakdyrylyp goýlan bir jaý bar ekeni. Hamala bu jaýa girseň ýüz sany adam saňa seredip duran ýaly duýulýan ekeni. Onda bu jaýa bir gün it giripdir welin, seretse, garşysynda ýüz sany it görnüp dur. Bubul bul itlerden gorkupdyr-da, ýaňky ýüz sany ite haýbat adypdyr. Muňa jogap edibem ýüz sany aýnada görünýän item haýbat adypdyr. tutupdyrlar. Şonda ýaňky giren it gorkunjyndan ýaňa çykyp gaýdypdyr. Soň ýene bir it giripdir. Bul it girse, muňam garşysynda ýüz sany it dur diýýär. Bulam men şunça ýüz sany it gördüm, dost tapyndym öýdýän diýip bulara ýylgyrypdyr welin, onda ýüz sany item muňa jogap edip ýylgyrypdyr. Durmuşda edil şeýle. Sen daş-töweregiňdäkilere nähili gatnaşyk etseň, olaram saňa jogap edip, şeýle gatnaşyk görkezýärler. Netijänem özüň çykar. Öňem bir syýahatçy bir şähere gelip, şo taýda bir ýaşuludan sorapdyr. Ýaşuly bärde nähili adamlar ýaşaýardy? A sen gelen ýeriňde nähili adamlar ýaşaýar? diýip, ýaşuly muňa sorag beripdir. Men gelen ýerimde gazaply, kezzap, özüni bilýän adamlar ýaşaýar diýipdir. Bärde edil şolar ýaly adamlar ýaşaýar diýip, ýaşuly jogap beripdir. Günlerde bir gün ýene bir syýahatçy şo şähere gelip, şo ýaşuludan sorapdyr, Ýaşuly, bärde nähili adamlar ýaşaýar? Onda ýaşuly muňa, Sen gelen ýeriňde nähili adamlar ýaşaýar? diýip, sorag beripdir. Men gelen ýerimde mylakatly, myhmansöýer, sada, gowy adamlar ýaşaýar, diýip jogap beripdir. Onda ýaşulam bärde-de edil şolar ýaly adamlar ýaşaýar diýip jogap beripdir. Netijäni özüň çykar. Öňem bir ýolagçy üç sany gurluşyk edip oturan adamyň gapdalyndan geçip barýarka, Gel şulardan bir soraýyn, näme işleýärler diýip, ýanlaryna eglenip soraýar. Oglum, näme edýäň? Onda birinji işläp oturan oglan, Ýaşuly göreňokmy, daş daşaýan diýýär-de, kellesem aldyrman, işini dowam edýär. Ikinjiň ýanyna baryp soraýar, Oglum, sen näme edýäň? Ikinjem aýdýa, Diwar galdyrýan ýa şu üç taýda bir diwar bolmaly. Ol üçünjiň ýanyna baryp, Oglum sen näme edýäň diýip soranda, üçünji işläp oturan oglan ýaşula ýylgyryp seredýärdi, derini süpürip, Men adamlar ybadat edip, Alla sygynyp biler ýaly ýeri bolan metjit gurýan diýip, jogap berýär. Ýaňky ýolagçy munuň beren jogabyna haýran galyp, birsalym oýa batýar. Beh, bul oglanlaň üçüsiňem edýän işi-ä şo bir zat. Ýöne edýän işine garaýyşlary düýpgöter üýtgeşik. Biziňem durmuşymyz edil şolar ýaly. Durmuşymyzda bolýan zatlara nähili garasak, durmuşymyzyň manysam şoňa bagly. Netijäni özüň çykyp. Öňem bir gününi kynlyk bilen görüp ýören är-aýal bar ekeni. Bular öz öýlerinde mesge ýasap, gapdalyndaky dükana tabşyrýan ekenler. Her mesgede agramyny bir kilogram edip tabşyrýan ekenler. Bu dükançam günlerde bir gün şulaň bir kile diýip tabşyrýany belki azyrak bolaýmasyn diýip şübhä gidýär-de, bularyň mesgesini ölçäp görýär. Ölçäp görse hakykatdan hem bir kile dälde dokuz ýüz gram bolup çykýar. Onda indiki gezek ýaňky är-aýal mesge tabşyrmana gelende düýe Bolly, siz meni aldajak bolmaň, men siziň bir kile diýip getirýän mesgäňiziň dokuz ýüz gramlygyny anykladym, indi men sizden aljak gel, nä üçin siz meni beýtdiňiz, şunça wagtlap aldap getirip ýördüňiz, men siziň sözüňizden alyp ölçäbem görmedim diýip gaharlanyp ýaňkylardan mesge almajagyny aýtýar. Ony ýaňky är-aýalyň äri diýýär. Ýöne ýaşuly, bizde öýde tereziň gapdalyny goýar ýaly bir kilelik daşymyz ýok. Oň deregine, seň bize bir kile diýip berýän şekeriňi bir kilelik daşyň ýerine ulanýardyk diýip jogap berýär. Netijäni özüň çykar. Bir alkaşyň iki sany ogly bolupdyr. Biri udaşly biznesmen bolup gidipdir, birem alkaş bolupdyr. Indi ýaňky alkaşyň ogullaryna sorag beripdirler, nädip şu derejä geldiň diýip. Ikisem şo bir jogaby beripdir. Sebäbi meň kakam alkaşdy diýipdirler. Netijänem özüň çykar. Öňem bir gezek dört sany talyp dostlar ertir ekzamen diýen güni Oturyşlyk edipdirler-de, ertire çenli oturypdyrlar. Indi ekzamen tabşyrylýan, hiç hili ýagdaý ýok, taýýarlyklar hem pes diýýär. Bular onuň uniwersitete baranda ýüzlerini palçyk çalyşdyryp, dekana ýüzlenipdirler. Mugallym, biz düýn agşam toýa gitdik, gaýdyşyn maşynymyzyň tekeri ýarylyp, biz maşyny itikläp, ertire çenli zordan şähere ýetdik. Şonuň üçin biziň ekzamenimizi birki gün soňa süýşürip beriň diýip haýyş edipdirler. Dekan-a bulara bolýar diýipdir. Üç günden soň bular ekzamene gelende dekan bulara diýipdir, Siziň ekzameniňizi üç gün süýşürendigim üçin siziň heriňiz aýratyn klasda oturyp ekzamen tabşyrmaly bolarsyňyz diýipdir. Onda talyplaram Mesele ýok diýipdirler, sebäbi bular üç günüň içinde ekzamene gowy taýýarlyk gördüler, hemmesi özüne göwni ýetip durdy. Soňam bular her söz klasyna girip, ekzamen listleri açyp görseler, ýaňky ekzamen listde ýekeje sorag bar eken. Sorag şeýle, Maşynyň haýsy tekeri ýarylypdy? Netijäni özüň çykar. Hemmelere salam şu wagt Kerkide köçede aýlanyp görmelin bir rowaýatjyk ýadyma düşdi. Ýalan sözlemek barada şony paýlaşaýyn diýdim. Öňem ömrüne bir ýalan sözlemeýän adam öýüniň öňünde maşyndan ot düşürip otyrka gapdalyndan bir adam ylgap geçip gidýär welin, näme ekeni diýip galýar ondan. Biraz salymdanam garakçylar ylgap gelýär. Eli gylyçly zatly haýbatly hemmesi o ýaňky adamyň ýanynda durýarlar-da soraýarlar, Äý dogan şu taýdan.